Musulmançylykda jynaza okalanda ymam diýip biri goýulýar. Alla bilen bendäň arasyndaky ýemin. Hoja çagasy, işan hoja çagasy diňden baş çykýan adam goýulýar, munda birini goýup durlar ymam diýip. Çykdy diýýär Wasmykylinka hem kadyrýowyň tersine eden bolup. Agzysy akgyşylja. Döşünde ýazylgy Jack London diýip. Aýagy malwinalyja geldi şeýdip. Ölä seretdi, stroýa seretdi. Bratoklar taýynmy? Şol pata gelen gapdalyndakyny hürsükläp, Eý, waý!

Obaň adamlarynyň şuňa etmedik zady ýok. Geçen ýylda yzda-da goýduk. Yzda goýsaňam kalawşyň alýar-a diýip jogap beripdir. Bu ogry. Siz ýadamadygyňyz ýaly, Imamulyny sahna çagyryp bir azajyk kezaplygam göräýeli. Ýok, käbiri soraýar-da, illýuziýa, manipulýasiýa näme diýip. Bizde gözbagçylyk diýýärler. Neneň şoň düýbünde kezzaplyk ýatyrinka diýip. Ýene özüň göz öňüne getir. Kagyz ýakýa, pul ýatyr. Men köp aýtdym, ymam, bir million, iki milliony gije hermenip örmäli. Kagyzy menden, puly senden dawaý papyna gidýäs. Ýok diýip ylalaşanok. Ýöne ylalaşmagyň gowy bolup bir Hudaý sowupdyr, bähbit eşegidir. Öňräk çemedanlaşdym ýok gapyşyk bilen. Ýalan dollarlaryny gördüm käbirini. Haky, Amerikaň abraýly ýaşululary dollarda şypyrman otyrlar. Bellikler näme? Eger şoňa goşulsaýyn olam hökümet enem dula bakdyrjak eken. Menä şuňa şeýle düşünýän gözbaşym. Näzir çykyşlara, ýa-ki satiriki çykyşlara başlamak gamyştaýyny, poeziýany gowy görýän tomaşaçylarym üçin poeziýa setirlerinden birdir ýarymdyr aýdyp okap bermekçi. Ony elbetde siz özüňizem okaýbilýäňiz kitapda. Ozalňy gazetlerde-de bar. Radio-telewizorem okap dur. Ýöne siz muny duruşgana goýşy boýunça. Beýik günler. Geçen ýyl iki müňünji ýyl, tegelek ýyl asyryň ahyry gowy zatlar getirdi Watanymyza, ülkämize, biziň Bitarap Garaşsyz Watanymyza uly üstünlikler getirdi, abraý getirdi, dünýä arenasynda, dünýä ölçeginde alamyzda. Ýöne sany azam bolsa, sungaty söýýän halkymyza, estrada sungatynyň dibini ýitirdi. Aýdymçy, kompozitor, aranžirowşçik Baýram Taganyny ýitirdi. Ajaýyp aýdymçy, Türkmenistanyň at gazanan artisti, gaty selçeň gelýän talant Nurýagdy Tokgasyny ýitirdi. Türkmen. Uly aýdymçy, türkmen estrada sungatynda uly ýol goýan Şkola aýdymçy, kompozitor, beýik fantazýor, beýik wirtýoz Bally Hajysyny ýitirdi. Şu ýiten ýigitlere, bu gün-erte gadyry bilinmän, şo ýigitleň ýanyna aralaşjaklara bagyşlap, Bally Hajyň. Sag boluň. Bally Hajyň üçi güni Ene toprak beýiklere zarmykan atly ders aslynda goşgular toplumyny ýazyp ugradym. Muňa Poeziýa bilen goşgy bile gyzyklanýanlaram iberýärler goşgularyny, uly toplum bolar. Siziňem araňyzda şoňa goşuljagyňyz bar bolsa, men adresimi ýatladýan. Şol oglanlara, sungata, gyt talantlara, tebigatyň, Ýaradanyň selçeň eçilýän talantlaryna ýazan goşgularyňyzy Türkmengazak şäherçesi, dokuzynjy maý köçesiniň otuz ýedinji jaýy, Nuryşka satira teatryna ýa-da prosta Nuryşka, Nurmuhammet Nazarowa diýip ýollasaňyz, siziň goşgularyňyz bize aralaşar, biz eýe çykarys. Şeýlelikde, men Ballyhaja ýazan üç-dört kupletjigimi şondan goşulan bölegi sungatyň janköýerlerine ýetirmekçi. Ballyhaja baky gelendir öýdüp, berilmeli bahany. Ertä goýduk biz. Öwül sözleri eşitmedi şeýdip, Bu gün üýşüp, beýik diýdik biz. Toýda aýdan aýdymlaryn, sazlaryn Çykdaş ederis, gözläris, taparys. Ýazan goşgularyn, diýen sözlerin Kitap ederis, halat ýaparys. Özemsoň. ýatmana goýsunlar diýip, Ballyň ruhy nura düýşe gelenmiş. Nuryşka, sen muny täze açyş däl. Şeýle borby, ýene şeýle bolarmyş. Pyragyň döwrem şeýleräkdi, ýene şeýle bolarmyş. Adam ady. asla ýitip gitmesin. Tokaýda sesleriň ýitişi ýaly şowhunly sahnalar gama batmasyn. Ýyldyzyny ýitirip gama batyşy ýaly, ýyldyzlary ýitirip gama batyşy ýaly.

gara podwal astyna. Diri günüm dirilerden paýyşym gül ekin. Çaýlaňyzda gül ekin mazaryň üstüne. Güller gülýänleri ýada salsynlar. Ruhy göýdükleri oda salsynlar. Kimler diri käde ölä meňzäp ýör. Güller bakylygy ýada salsynlar. Durmuş gyz, bir gün gama batsaňyz. Zähmet görmän mazaryma ýetseňiz. Gamlanan göwnüňiz galkynar, hökman şo gülleriň ballagyndan tutsaňyz. Gülkä düşünmeýänler, zyýarata gelmäň siz. Ruhy göýdükler, güllerimden ýolmaň siz. Gülüharranyň jezasyn Taňry berýändir. Goraň gülleri, güli ýolmaň siz. Gül guransoň suw kömek etmez. Goraň gülleri, güli ýolmaň siz. Adamlar, goraň gülleri. Gülýärmäň siz? Soňky döregiň. Soňky döwür şeýle bir ýüregiň ysýar. Bilemok, näme üçin? Ýüregim söýgi küýseýär. Ýok, çaky çeni. Bir adama ýeterlik söýgi bile. Dirikäm, söýüň siz meni. Gözler Göreşler, durkuňyz bilen. Ýok. Haýyş edýän, obadaşlar, ýüregiňiz bilen, iň bolmanda. Hiç bolmanda. Jübda bolmanda!